Qed tkompli tiżżewwaq bil-pinna ta' bosta kittieba ġodda, fosthom b'dik ta' Lon Kirkop, li fir-rumanz Mitt Elf Isem Ieħor jirrakkontalna l-ġrajja kkulurita ta' happy vegan girl Jules.
Ir-rumanz Mitt Elf Isem Ieħor jgħid l-istorja ta' żewġ żgħażagħ, Manda u Julia, li huma żgħażagħ tal-istess età ta' madwar tlettax, erbatax-il sena, fejn għandek il-Manda illi hija tfajla tipika Maltija illi tħobb ħafna bħal ħafna żgħażagħ illum issegwi YouTube u l-midja soċjali u darba minnhom waqt li tkun qed tagħmel ir-riċerka tal-iskola tagħha tintaqa' ma' din il-YouTuber Julia li tkun qiegħda għadha kif għamlet l-ewwel video tagħha fuq YouTube fejda titkellem fuq l-ikel vegan u fuq kif iż-żaza għandhom jgħixu ta' tixitib sanka fuq il-moda. Min-naħa l-oħra mbagħad għandna dak il-karattru ta' Julia fejn din hija YouTuber Maltija illi għandha mħabba kbira lejn il-lingwa Maltija kif ukoll lejn dak kollu li għandhom x'jaqsmu magħhom iż-żgħażagħ. Matul l-istorja tal-ktieb naraw kif din Julia qiegħda tinfluwenza lil Manda li tinsab fuq in-naħa l-oħra tal-iskrin tassorbi dik l-informazzjoni kollha Hu wkoll bħala rumanz jikkummenta ħafna fuq l-influwenzi tal-midja soċjali u kif din tista' taffettwa lil kulħadd imma speċjalment f'dan il-każ liż-żgħażagħ. Peress li l-ktieb kien mill-ewwel ehm, maħsub biex ikun għaż-żgħażagħ, xtaqt li noħloq ehm, ktieb li jkun interattiv li inti meta tiftaħ il-ktieb u tibda taqrah, mhux biss għandek il-kitba tradizzjonali ta' kif insibu fi ktieb normali, imma fih hemm ħafna siltiet li jidhru qishom Facebook posts jew inkella text messages u anke emails. Dan għamiltu għamiltu bi skop biex l-ewwel nett iż-żgħażagħ inħajruhom iżjed jidħlu f'din id-dinja tal-qari u fl-istess ħin nemmen illi tuża l-lingwa li ż-żgħażagħ huma familjari magħha qed tgħinhom biex biex jinteressaw ruħhom fil-kitba u wkoll użajt dak l-istil biex tmexxi 'l quddiem in-narrattiva. Kemm hi sabiħa, perfetta u taf titkellem ukoll. Ma nistax nieqaf inħares lejn l-iscreen tal-laptop imqammel li għandi quddiemi. Ma nistax naqaf inħares lejha. Tant kemm il-darba rajtu dal-video li l-buttuna vleġġa fil-forma ta' ċirku ddur fuq għal nifisha għodni kissirtha. Min jismagħni, jaħseb li l-video qiegħed idur fuqu nnifsu f'rutina eterna. Niftakar li darba minnhom kont qed inqalleb fil-video ta' YouTube, forsi nsib xi informazzjoni fuq Dunkarm, ħabba l-assignment tal-Malti. u fsalt, flok nirriċerka qassis, sibtni niċċassa lejn qaddisa. F'ħakka t'għajn insejt lil Dun Karm bil-poeżiji kollha li kiteb, u ħlief lilha ma bdejtx nara. Dawk l-għajnejn żoroq, xufftejn midluka ħomor, xagħar bjond kemxejn immewweġ għal fuq l-ispalla, u leħen kemxejn baxx imma mhux baxx iżżejjed, timbru perfett li jixraq għal ma' persuna perfetta. Dan il-ktieb huwa l-ewwel pubblikazzjoni tiegħi. Eh, meta kont ktibt il-manuskritt kont sottomettejtu għal konkors ta' kitba letteratura żgħażagħ eh, li huwa organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb flimkien mill-Aġenzija Żgħażagħ. Eh, dik kienet l-edizzjoni tal-2020 U mbagħad kont irbaħtha u kont ingħatajt xi fondi u anke s-sapport anke biex nikkomunika u nikkuntattja ma' pubblikatur. Niftakar kont kellimt il-Merlin Publishers u meta qraw il-manuskritt kienu entużjasti ħafna u flimkien iddeċidejna li jippubblikawh magħhom. U bażikament imbagħad il-proċess tal-pubblikazzjoni jkun li tara jekk hemmx bżonn ta' korrezzjonijiet, allura mbagħad hemmhekk taħdem mal-editur u tagħmel forsi xi korrezzjonijiet u biex tara illi l-ktieb huwa ta' standard u li l-messaġġ u l-narrattiva qiegħda tasal sew għand il-qarrej, u mbagħad wara jibdew jinħadmu l-illustrazzjonijiet ta' ġewwa, l-iddisinjar u mbagħad jinbagħat għall-printing sakemm ikollok iktub f'idejk u x'hekk. Bħala kitba jiena kont ispirat ħafna minn dak kollu li kien qed jiġri u minn dak il-konverzazzjoni dwar il-medja soċjali jekk mhijiex tajba, jekk mhijiex ħażina, x'influwenzi ehm, qiegħda tħalli fuq iż-żgħażagħ. U meta ddeċidejt li nixtieq nikteb eh, ktieb li jikkummenta dwar dan is-suġġett partikolari, Mill-ewwel ġewni l-karattri prinċipali t'Amanda u Julia f'moħħi. U mbagħad bdejt nesplora ħafna dawn il-karattri qabel ma bdejt nikteb il-plot jew x'ser jiġri fl-istorja, sirt naf sew il-karattri. U mbagħad ħallejt liż-żewġ karattri prinċipali jmexxuni, ħallejthom ilaqqgħuni mal-ħbieb tagħhom, ħallejthom jgħiduli fuq ir-relazzjoni tagħhom ma' ħbiebhom, mal-familja. U bażikament il-ktieb ħareġ minn hemmhekk fejn jien ħallejt il-karattri jmexxu l-istorja. Jekk ikollok tistaqsini x'laqatni fiha ma nafx inwieġbek. Forsi n-natural ħillu tagħha, jew il-makeup sempliċi b'linja lapes skur taħt għajnejha, jew ġisimha ma fih xejn taħt qmiż bajda minfetħa, marbuta b'ċontorini rqiq taħt is-sider u magħluqa salon. Forsi fiha laqatni dak kollu li jien m'għandix, il-kunfidenza, l-istatura, l-għażla tal-ilbies, ix-xagħar isfar, il-vuċi partikolari, l-għajnejn kbar u vasti daqs l-ibħra. Iva, f'Jules għoġobni dak kollu li jien m'għandix. F'Jules għoġobni kollox, għax jien m'għandi xejn. Kunfidenza żero, statura mgħaddma, ilbies imqabbel, xagħar iswed.